Хөрмәтле дуслар, менә мин Байкин мәчетенә килеп җиттем. Теге күрәсем килгән иде как раз ул мәчетне. Менә мин анда. Хәзер кереп өйлә намазын укыйбыз. Э, җәмәгать намазына җитешмәдем. Автобус бик озак килде. 10 минут элек уже скорее всего китеп беткәннәр дим бөтенесе дә. Бу мәчет бигрәк зур бу, әкәмәт зур. И бик богатый отделка моның. Манаралар озын. Отделка срыв мотор ташлар карагыз. Нинди мотор иттереп. Резной каминнар ниләр монда. Ха күреп китербез. Парковкасы бар икән әле. Монда урын җитмәсә, аска төшеп китәсең парковкага тәрәзәләрен дә матур итеп отдел иткәннәр бу центральный вход түгелдер бу Ön kırık yıkımında. Kırdım. Бу ишек ачык. Менә монда җабык. Значит, все-таки башка яктан керергә.

Менә бу колонналар бик массивный. Матур, аккуратный, Аллага шөкер, бик шады. Ну, нәрсә әйтәсем килә, в общем, Казахстанда булган, да вообще Средней Азияда булган бер проблеманы мәчетләрдә. Аяк кием киергә кашык юк, ложка юк. Кемдер тәпшкидә килә, аларга удобно әйе. Ә менә минем кебек кроссовки, ботинка кигән кешеләргә нету нигде ложки. Кто карый бу видеоны, пожалуйста, сада кайтып мәчеткә бер ложка алып куегыз әле, кашык. Аяк кием кия тергән. Пока ул кашык кәкрәй бит, сезгә савабы барып торачак. Бик удобно булыр, бик уңай булыр. Дуслар, Кичә мин э, театрдан арып кайттым, шуңа күп әллә нәрсә яздыра алмадым, или вообще бер нәрсә яздырмадым бугай. Театр турында сөйләп китәсем килә. Театр бит инде ул бик көчле, бик мәгънәле нәрсә. Һәм кичә караган спектакль тагын ул авыр спектакль по сути, но шул вакытта бик тәген кызык, бик тирән мәгънәле спектакль дип әйтәсем килә. Нигә? Основной тема бара бит инде император Нерон турында. Император Нерон инде ул э, иң кровожадный императорларның берсе була бит инде, яшәгән була ул. Беренче гасырда наши эре бит инде һәм никадәр моның бозыклыгы турында язылган бу, беләсезме? Үзенең әнисен үтергән. үзенең хатынын үтергән, үзенең баласын үтергән, үзенең бөтен сенаторларын бәреп бетергән, любовницасын бәреп бетергән. Һәм бөтен шушы үтерүдә, шушы начарлыкны эшләүдә сенат кырына килеп, болар минем шпионнар иде, мин аларны раскусил вакытында, алар инде минем бөтен мөлкәтемне, минем бөтен дәрәҗәмне бетергә теләгәннәр, алар бөтен Римга каршы барганнар иде дип үзен аклап, унҗиде мәртәбә сенатны җыеп, үзенә унҗиде мәртәбә геройлык алган. Үзенең әнисен үтереп, үзенең әнисен ничә мәртәбә? Ул исторический факт, әле 7-8 мәртәбә. Агулап та караган, батырып та караган. Әнисе барыбер исән кала торган булган. Һәм ахыр чигендә бит инде бу әнисен ниләр, үтерүчеләр, киллерлар нанимать итеп җибәреп үтерә. Шушындый затсыз, ятсыз кеше була. Һәм спектакль аның укытучысы Синека турында. Синека белән Нюронның э, шушы соңгы көннәрендә булган сөйләшүләре бик кызыклы, бик тирән мәгънәле. Автор спектакль Эдвард Радзинский. Эдвард Радзинский бик кызык яза бит инде, үзегез беләсез передачаларда. Һәм инде шушы спектакльда Нерон белән шушы бөтенләй дәүләтнең хуҗасы падишах белән аның элек куылган укытучысы Синика арасында булган э, фикерләр. Үлем, тормыш турында, яшәү турында, дәрәҗә турында, үсү турында бөтен тирән-тирән мәгънәләрне анда инде ачып китәләр. Э, бик шатлы спектакль, бик кызык булды. Э, һәм инде нәрсә әйтәсем килә, шушы спектакльдә күрсәтелә иң тирән мәгънә нәрсәдә нигә нейрон ни сәбәпле шундый жестокий шундый начар булган чөнки ул ахыр чигендә җылап җибәрә дә сөйли мине бит ди яратмадылар ди мине яраттылар потому что мин будущий падишах ди будущий цезарь шуның өчен искренний мәхәббәт булмады ни әнидән ди әни мине хотел использовать ди үскәч Ничек тели шулай кирәк иттереп. Укытучыларым, абыйларым, дусларым, кырыйда йөргән сенаторлар, алар бөтенесе дә гел минем э, чын дус булмадылар ди. Минем гомеремдә чын дустым вообще булмады ди. Һәм Синекага да предъявлять итә, Синека син дәгем бит ди. Миңа влиять итеп, үзеңнең фикерләреңне халыкка җиткезмәкче идең ди. Ә Синека әйтә, минем бит фикерем нәрсә ди. Халык имин яшәсен, халык яратсын бер-берсен, сугыш булмасын, талаш булмасын. Мин сиңа, ди, шуны гына влиять итәргә теләдем, ди. Һәм инде Нирон әйтә, Ә миңа вообще ошамый кемдер миңа влиять иткән. Миңа кирәк, ди, от души мине җарата торган кешеләр, ди. Шуңа да теге психологлар әйтәләр бит инде, бөтен кайгы-хәсрәт нидән башлана дип, с детства, бәләкәй чактан. Шуңа да менә бу спектакльнең бик тирән мәгънәсе. Әллә нинди иркә, матур, күркәм, татлы бала булса дагын, әгәр аңа шушы мәхәббәт, хөрмәт, чын күңелдән ярату, дуслар, иптәшләре булмый икән, киләчәгендә ул бер зверьга әйләнергә мөмкин. Һәм ул зверь бит инде, сез беләсез, нейрон поджог Рим диләр бит инде. Нейрон бит инде акылдан язып, кешеләргә куша да Римны яндыра. Менә шундый кызык хәлләр. Шуңа даган бик тирән мәгънәле спектакль, бик нык тирән мәгънәле на самом деле. Теге ниндидер культурадан, тарихтан җырак булган кешеләр аңлап та бетермәскә мөмкин. Ләкин мин культура белән тарихны яраткан кеше бик күп төрле аллюзияләр күрдем. Шуңа бик тирән мәгънәле Неронның ахыры турында. Кстати, ул 30 яшьтә аны үзенең дуслары кысып алалар да, ул качып, үзенә үзе кул салып үтерә. Яп яшь килеш китә. Ләкин күпме кешене үтерә, күпме шәһәрне җандыра, күпме этлек эшли шушы вакытта. Бер яратылмаган Бер мәхәббәтсез булган кеше. Матада бөтен җирдә плов. 1300, 1500, 1700. Ә менә бу Байкин мәчете кырыена китсәгез, 1000 тәңкәгә плов бар. Шуңа относительно дешево монда. Вот. И плов тәмле. Ите бар, салаты бар, и бии бар. Ну и комплектта бик тәмле. Что автобуста бардым. Хәзер чыктым инде аптекка кереп дорога кирәк булды. давлениеден курыкмас. Ә, ней. Автобусда бер 30-40 лап кеше бара бит инде. Минем күзем күрә алганнары, ну бер 20, 25. Тыгыз торабыз бит инде. Кемдер утырган, кемдер баскан, кемдер кекрәеп, кемдер бөкрәеп тора. Һәм иң кызыгы, Телефон тотмыйча торучы бер мин һәм бер әби. Мәйтәм, хәзер менә остановка була, яңа кеше керә. Тотыр микән бу телефонны? Бер 40 яшьлек хатын керде бит инде. Тотыр микән, тотмас микән? Бик күп пакетлар тоткан, продуктлар алган бит инде, гаиләсенә сатырга тегеләй булай. Мәйтәм, алмастыр инде бу дип Уйлаган идем телефонны, беләсезме нәрсә? Ике телефон тартып чыгардым. Чиратлашып берсен карый башлады, чиратлашып икенчесен карый башлады. Мин теге әбигә карап борылдым да, мин әйтәм, әби, күрәсезме, ситуацияда мин әйтәм, безне сыдым белән нәрсә әби дин әйтте. Нәрсә ди? Мин әйтәм, менә шушы без күргән 20-25 кеше арасында бер сез һәм бер мин телефон карамыйм дип әйткән идем. Без бит инде сөйләшкәнне ишеттеләр, автобус тып-тыныч кына бара иде. Бер 5-6 кеше миңа карады тагын. Якенләп кенә телефоннарын куйдылар. Теге хатын да качырып, ялып куйды әзрәк үзенчә телефон кесәгә кыстырып куйды. Иң кызыгы беләсезме нәрсә? 30 секунд булгандыр. Иң күбе дигәндә чиратлашып бөтенесе чыгарып бетерде. кире телефоннарны һәм яңадан телефон белән утыра башладылар фильмда карап. Вот шундый хәлләр. Ул шул кадәр синең тормышың скучный булырга тиеш җәмәгать. Сосын постоянно секунд сайын телефон карыйсың. Значит, синең тормышың белән бернинди шатлык юк, ә интернетта булган тормыш сине нәрсә белән кызыктыра? Вот. Чөнки күреп торам бит, нәрсә карыйлар. Ну, миңа күренгәннәре. Инстаграмда матур тормыш карыйлар, интернетта кем кайда жол итә, кем кайда җөри, кем кайда нәрсә эшли, кем кайда нәрсә ашый. Вот. Егетләр күбесенчә бит инде ни карыйлар? Продажа, тегеләй былай, ниндидер бокс карыйлар. Вот. Китап укыган кешегә мин бер претензия интернеттан яки ниндидер махсус научный видео караган кешегә тоже претензия юк. Но тик тиккә генә тормышыңны җандырып, мәгънәсез фотолар, мәгънәсез видеолар карап отыру. Вам не жалко свою жизнь? Вакытыгызны жалко түгелме сезгә? Даже минем видеодагы, әгәр сезгә бер нинди файда китерми икән, ниндидер мәгънә бирми икән, нигә сез аны карыйсыз? Вакытыгызны югалтмагыз. И кайберләре миңа әйтә, син бит үзең төшерәсең. Дуслар, мин блогер түгел, бу минем дневник, картайгач карар өчен бу видеолар миңа. Әй, моның кадәр күп әйберне сыйдырып бетереп булмый телефонга. Шуңа тагын Алла биреп китә инде малай. Шуңа тагын ничек торып китте. Шуңа тагын менә шулай YouTube каргытып барам, соңына утырып карарга. Бу минем дневник. Сез минем дневникны ачып караучылар гына если что. Менә мондый бер беренче мәртәбә булды. Менә бер технический урамнан йөрим инде. Кеше эс бер казах егете килеп Кыса башлады, акча сорый башлады, бәйләнә башлады, кулын кесәгә тыгып, теге пычак чыгарамы, пистолет чыгарамы дип, әләнсәләр әйтеп бетерде. Әләнсәләр быкап әйтә башлады. Вот җәмәгать кабатлап әйтеп китәм. Бөтен Средний Азияны җөрдем. Алматада гына күрәм ни исерекләр, ни миңа пычак белән бәйләнергә теләүчеләрне. Беренче мәртәбә монда күрәм. Вот, арттан барам икән. Күренми инде. Бик каты иткәләшеп, төрткәләшеп таралдык инде. Кешеләрнең килгәнен күргәч, читкә китте. Вот. Сугыша башласак, белмим, мин здоровьерак малай иде инде. Чаба башласам, мин тизрәк җөгерәп дип уйлыйм инде үземне. Зря что ли таулар буйлап жүреп аякларым кәчәйттем. Ну, в общем әйтәм.

Шундый бүлмәләр. Аны карап чыктым, аларның бәйрәм ниндидер. Э, шуңа тагын теге бик видеога төшереп булмады. Бик теләмичә генә керттеләр, артык теләп тормадылар. Синагогасын әзрәк төшердем инде, күргәнсездер. Ә калган заллар теге учебный класслар, столовыйлар, Шундый рак тип та инде аерым әле ниндәй фантастический әби юк инде. Чис әйткәндә мусульман кесентрга ашаган бик дөрес. Шундый рак тип та здание, бүлмәләре бүленгән шулай тәртиптә. Секторга барып җиттем. Алмадан һәм частный секторны да күрербез. Вот нигә частный секторга киттем, чөнки иң иске мәчет ул Фатыйма мәчете. Алматада

Татарлар салган мәчет. Татарский Слобода дип атала. Һәм инде Алматаның иң зур мәчетне күреп китәчәкбез. Соборный мәчетне. Соборный мәчетнең элеккеге урыны шулай ук инде хөрмәтле дуслар Татарский Слобода. Хәзер Соборный мәчетнең э, урыны бит инде шундый танылган, дәрәҗәле. Әлег ул безнең инде булган татар мәчете. Менә монда бик крутой Машина тора. Баклары машинасы карагыз. Бик крутой. Ничәдер миллион. Ярты миллион доллар торадыр мондый. Баклары машинасы бара. Тора. Вот. Киттек Фатима мәчетенә. Сейчас застройка. Центрдан без примерно 40 минут. Ну, шәһәр читендә булгач инде иске домнар бар инде бераз. Ну, в основном сейчас йортлар яхшы түгел, таулар күренә бит бөтен җирдә. Вот в основном яхшы домнар инде. Шәһәр читендә булгач, таулар. Вот, хотя искеләр дә бар. шулай честно әйткәндә теге үзбәкстан тажикстан формасында булган средний азия түгел бу монда вполне средний российский полоса кебек шушындый дом кыйма вот артта мунчасы да бар күп җирдә шундый средний российский полоса исегездә бит инде үзбәкстанда бөтен өй ул Үзе бер цитадель кебек, ә эчтә зур центральный бер бакча, площадь ясалган. Һәммәсе бездә Рәсәйдә кебек шундыйрак системада. Тип микрорайонда йөрисең дәгән Россия белән бернинди аермасы юк икәнен аңлыйсың. Бездә дә шулай бит инде. Вообще разница бернинди юк. Шундый ук домнар, шундый ук агачлар.

Чехол белән чыгып китте. Мылтык чехолына ошаган инде. Зур инде ниндидер. Кармак чехолы түгел инде. Теге мужик та мин як, барган якка бара, мин дә ул якка барам. Теге мужик хатыны белән акырша. Мәйтәм хәзер исерек баштан психланып ат сатый хатынын мине дәген свидетель буларак Атып бәрбәс бикә дип шикләнеп куйган идем. Аллаһ шөкер. Кулын селкеде дә борылып китте икенче якка. Хатыны шапылдап ишекне япты. Мин өченче якка борылып киттем. Вот шундый кызык ситуация булды. Әнис Алмазаның иң иске мәчетенә килеп җиттем. Фатыйма мәчете. Иң иске булган инде ул элек. Хәзер инде монда ремонтлар күп булгандыр инде. Заманасы күп үтте. Вакыты күп узды. Вот. Футбол уйнарлар монда. Шундый мәчет. Вакытында татарлар салган 1800 елда булдыргандыр моны. Хәзер капкасына керебез, муш баласы бар. Муш бер кеше булып сөйләп китер. Стиль менә чыннан да татарский, безнеңчә стиль. Татарский стильчик дисәгез, җәмәгать ул аерыла. Нәрсә белән? Ул бер бина инде, дом кебек, и манара. Ә тегендә теге 3-4 манара, 5 манара булса, татардыкы бик простой. Дом формасында күп мәчетләр. Территория каралган. Чәчәкләр газон чабылган. Бик матур, бик күркәм. Аккурат ясалган. Фатима мәчете. Менә карагыз, күчеп йөри торган ниләр дә бар. Мәсәлән, бу нависларда җилдән төшеп китми. Тынны мичит була базардына

Менә бу урам үзе Татарская урамы дип атала. Монда кырыйда бар Ахмат Сафин урамы, Казанский урамы. Вот, бу элек инде Татарский Слобода булган. Татарлар монда компактно яшәгәннәр, хәзер инде либо кайтып киткәннәр, либо таралганнар шәһәр буйлап. Ну, хаман татарлар бар әле монда ди.

Нәрсә карыйм яна? Бөтен җирдә бәйрәм саталар. Ну Ташкентский базарның центральный павильоны. Ул конечно достойный бер. Чыннан да барып күреп килегез. Ә мин хәзер әкренләп кенә борылам. Пушкин урамына менә монда уңга. Анда инде матур гына проспект буенча барып, зур центральный самый зур Алматаның мәчетенә килеп эләгәбез.

7 метр биеклеге мин бердем. Егетләрне уяттым. Акайып карап торалар миңа. Нинди урыс кешесе боларны. Намазга уятып йөрим, чакырып йөри дип. Аңламыйлар. Шундый матур зал.

Мин уйлаган идем инде Алматыда аның 2 миллион населениесе белән тагы да зуррак булыр дип, но Душанбаныкы зуррак. И хотя мин Казахстанда бит яңа күпме йөрдем. Казахстанда иң зур мәчетне мин пока Актүбәдә күрдем. Хотя әйтәләр бит инде иң зурысы Астанада дип. Эшне йөреп карап чыктым, бик матур, аккуратный. Вот, 7000 кеше сыя икән. Яхшы матур, но э, Алматадан, конечно, мин зуррак мәчет булыр дип көткән идем. Настолько зур дип әйтмәс идем. Э, Элмет мәчете зуррак дисең, алдау булыр микән? Ну, Элмет мәчетенең намаз залы зуррак кебек тоела. Шулайрак. Нижекамск мәчетен Нижекамск мәчете кадәр бардыр бу. Вот шундый хәлләр. Ну, яңа мәчет төзиләр ди инде каядыр. Тагы да зуррак. Тагы да мощныйрак. Астанада диләр инде. Астанада огромный мәчет. Тыңгыда машиналарының ниләренә куеп, багажникларны алларына куеп, кемдер кроссовки, кемдер духи, кемдер газировка, кемдер тегесе, кемдер бусы. Кемдер садака җыя, кемдер тегесе бусы. Вот. Менә хәзер үтеп китәм тоже. Духилар, ниләр бөтен әйбер бар. Һәрбер намаздан соң монда шулай җыелып кичә кадәр сатып торалар. Кем нәрсә сата ала, кем нинди бизнес кыра ала, барсы да кыра. Шундый хәл. Ялып, куркып тормыйлар теге бездә кебек. Ой, аренда кирәк, ой, тегесе кирәк, ой, бусы кирәк.

Туристический группа Бахрейннан килгән әнә гарәпләрне карагыз. Бахрейнчылар карыйлар. Шундый парк, парк уртасында чиркәү тора. Карап чыктым, бик матур, бик зур. Эчтән әкәмәт зур булып чыкты. Вот, нәрсә әйтәсем килә, видеога төшерергә рөхсәт бирмәделәр, безгә запрещено диделәр. Шуңа инде нәрсә әйтәм, бөтен чиркәүләр алар примерно бер төрле инде. Ну бу бай чиркәү инде, монда капитальный ней акча тыкканнар. Мотор якты, аккуратный, бөтенесе яхшы эшләнгән. Вот. Э, кызыгы нәрсә? Индийцлар белән таныштым чиркәү эчендә. Тегеләр бит сөйләшә белми урысча. Мин дә зрәк кенә маташтыра беләм бит инде инглизчә. Шуңа Алар белән танышып киттек менә уже бер ярты сәгать. Бергә жүреп алдык, сөйләшеп алдык монда. Аларның күп сораулары бар, минем Индия турында күп сораулар бар. Чөнки Хиндстан шулай ук минем хыялларның берсе күреп китергә Хиндстанны. Вот, кем белә, может, булып та насыйп та булыр. Чоттырып йөриләр монда. Менә шуңа кызыклы хәлләр.

Егер Аллаһка я Только что кызыклы хәл булды. Бер исерек бер җегеткә бәйләнде кассада торганда, буквально миннән бер 7-8 метр торалар. Магазинда сугыша башладылар. Менә милицияләр килде инде анда уже ниләр мигайтте чакырдылар. Вот. Что-то әле нинди криминальный бу Алмата. То бәйләнәләр миңа, то сугышалар, то нәрсә генә булып бетмәде монда. Вот. Ну, исерек, берсе исерек, берсе айнык, айныгы белән. Айнык обиделся. Ты как со мной разговариваешь, тегеләй былай дип. Теге исерекнең дуслары килде. Вот. Сугышын туктаттылар инде, милиция чакырдылар. Укыдым. Бүген соңгы көн минем Алматыда. Хәзер инде Аллаһ теләгә тапшырып, таулар кырыена тиз генә барып килмәкче идем. Таулар кырыен күреп китергә, хотя бы кырыйдан булса дагын. Җиңелчә киендем, бүген авыр киенмәдем. Шуңа дагын скоуп менеп тормыйм, анда суыктыр инде, җилледер. Хотя бы якынрак килеп, күреп китмәкче идем автобус белән. Барырга да максимально якынрак. Монда тележкада плов

Шушы инде инвалид школьников районында. Уникенче автобус максимально талда урнашкан авылларга кадәр, поселоклар кадәр бара. Бу ерак барырга Көтәбез шул автобусны. Арманым

Супер монда, конечно, шикарный. Да. Шушындый матурлыкта Алмата урнашкан. Җәмә бу объемны аңлатып булмый. Гаҗәеп мощный картина монда. Тау

Просто Горная Вова. Кызылматырмы? Менә бу знаменитый Медео катугы. Монда бик күп рекордлар куелган, чөнки бу биектә таулар арасында урнашкан. Шуңа монда бозның сыйфаты бик яхшы. Без дәвам итәбез. Менә тауларга таба менәбез дә менәбез. Шундый менә мотор җирләргә барып җиттек. Кешеләр җире менә монда. Разные девушки. Монда күренеп бетәйін яхшырак. Таулар арасында. О, монда. Әлеге мотор җирләр бар.

Карагыз нинди вид монда. Супер. Супер гынамысын. Дальше подъемниклар ремонтта. Менә сез бит инде беләсез, без җәяү йөрергә яратабыз. Монда бармыйча булмый, слушай. Вот. Чапаннар киеп фотоларга төшәләр. Турда курыкмагыз. Мин куртканы кидем. Барып килдем дә кидем. 9000 метр все-таки курткасыз булмый. Монда свежа, чыннан да свежа. Үземнең километрымны мендем. Менә бер километр аста Чембулак. Вот, анда кешеләр. Барабыз дальше. Монда уже туристлар күп түгел. 4-5-6 кеше генә. Барып карыйк болытларга кадәр. Күпме көч җитә. Дәвам итәбез.

Алтыга кадәр чүбетрәгә кирәк канатный дорога. Ә хәзер 16-да 30 сәгать ярым вакытым бар. Монда бит төшүдәген. Охо-хо. Шуңа булдырылган кадәр менеп карыйк. Тау өстендә берәүгә яздырасым килгән.

Бер мәртәбә менсәң, туктап булмый бу тауларда. Хәзер күр болытларга кереп китәм. Уф! Тырыздым, җәмәгать. 2 километр узылды. Менә күпме менүчеләр. Төшүчеләр менә өчәү. Бу мужик мине күптән куып тотырга маташа, һәм куып тоталмый кызыл төстә. Менә. Ике километр булды. Барабыз дальше. Моңынча бик тиз ара идем. Хәзер арудан туктадым. Беләсезме нигә? Үземә норматив куйдым. 25 адымны чуклап менәм. Ардыммы, армадыммы? Туктап ял итәм 15-20 секунд. Ярмыйсың нормально. Так 15 секундым булды. Канатканы эшләтеп җибәрделәр. Ой. Ике дә 300 үттем уже. Как-то обидно. Мин шул кадәр җыю мендем. Ә монда канатка эшләй башлады. Ну, скорее всего, пробный зур Чөнки ремонт Әми монда почти нидер бер урынга менеп җиттем. Нидер бер плато. Шундый бер плато кебек әйбер. Ран радоваться. Рано радоваться монда менәсе дә менәсе. Сәгать скоро чыгышлар керә уже. Караңгы калабыз ата. Все булды төшенә кергән сайын сөймеш сөймеше күренә. Болытлар эчендә дуслар. Монда кеше утырмаган бездә дә тренировочный полет кына бугай бу. Кабинкалар буш бара. Болар болытлар ачылып китте бит. Карагыз. Буда бөтен җирдә болыт иде. Томан иде, минем даже курткам җүшләнеп бетте. Ачылып китте. Туманда күпме бардым. Менә подъемник. Карагыз, кая кадәр мендем мин. 2640-ны күрсәтә высотомер. Хәзер күп калмады. Әйдәгез, Аллага тапшырдык. Кто как, кто на мотоцикле, кто пешком. Ә без барабыз. Җәмәгать, минем хыялым. Карны барып тотып карыйм хәзер Аллага тапшырып. Үзем мендем, үзем тотам. Дуслар, дуслар, Менеп җиттем карлы җиргә. Аллага шөкер. Тегендә үк өскә үк менеп тормыйм инде. Менә монда ближайший карлы урынга барып, миңа бераз гына карын тотып карасам, шуның белән күңел тынычланачак. Монда по факту уже кар ява. Әзмәс. Телефонда күренми. Опять болыт килә, җәмәгать, опять томан булачак хәзер. Шушы мотор таулар юкка чыгачак. Хөрмәтле, хөрмәтле дуслар. Алла. Алла. Кроссовки белән жүрмәгез. Специально якын кирәк дуслар. Бу яктан болыт килә. Астан болыт килә. Бу яктан болыт килә. Опять туманда булабыз хәзер. Тау кары. Тау кары. А! Менә ул тау кары дуслар. Килеп җиттем тау карына. Чиста, табигый тау кары. О! Тау кары белән битемне жуганым бар. Үзем менеп. Аллага шөкер. Атыслы не кара, кар атыслы. Дуслар, куйган планыма ирештем, карга мендем, карны тоттым. 2725 метрга мендем. Бу минем личный яңа рекорд. Менә таулар, опять болыт каплады. Соңгы мәртәбә Тавыкларын алыйм әле. Менә. Алдым. Сезгә алып кайтам. Ну, как алып кайтам? Минем җебе бетә инде кулда. Кайткач, мине кулым тотып карасагыз, сезгә Тянь-Шань тауларының әзрәк кенә бер генетически бер нечкә генә өлеше бәлки эләгер дип өметләнәм тырышып сау белән җумасам инде кулларыма хәзер бу куркыныч җирдән төшеп булса төшергә бик куркыныч менергә җиңел төшергә һәрвакытта да авыррак

Вот. Ярты сәгать калды. Ярты сәгатьтә җитешеп булса гына тегендә төшәргә. Примерно 2 километр төшәсе. Ну, төшәргә җиңелрәк дип икәнен беләбез бит, но минем бер минусым бар. Кроссовки. Ә кроссовки минем шома подошвалы. Уже бер ике мәртәбә шуып киттем. Ишелеп төшмәсәм инде. Чөнки монда хәзер бер отрезок юл бар. ул бик яхшы түгел. Монда теге туфрак. Ә теге гордый ботинка белән рәхәтләнеп йөрисең бит инде. Вот, дуслар. Менә монда самый неприятный участок. Менә монда иң авыр булды миңа нигәдер. Менә монда кадәр чалса, монда уже җиңел. Менә әкренләп кенә төшәбез. Телефон таптым. Менә егетләр поход эзләп йөриләр инде. Менә монда рекламалар тора. Черри Джили, LG, Samsung, Хайер. Реклама ник тора? Чөнки монда супер популярный горнолыжный курорт. Даже Россиядан күп кеше килеп йөри монда шуыра. Карагыз инде мотор, ну монда моторлар инде так-то. Болыт булмаган көн. Болытлы көндә дә отлично күренә мотор. Телефоннарын бирдем. И шатландылар инде. Әйдә ди. Без сиңа беренче бүләк итәбез ди. Әйтәм, давай төшкәч чәй эчертегез, миңа шул җиткән дидем. Все, яхшы диделәр. Кайтабыз. Шундый матур җирләр. Карагыз. Субханалла монда. Сүз юк.

Sure, sure. Шушындый матур җирдә торабыз. Бу егет белән таныштык. Бик тәртипле, бик матур җегет, бик акыллы, бик образованный, үзе компьютерщикка укый. Көтәбез автобус. Алматада хәзер соңгы намазны кереп укып чыгам инде. Аннары аэропортка барырга кирәк. Регистрацияләрен үтергә, әниләрен үтергә. Төнге бердә самолет. Нәрсә, автобуста барам инде. Кичләр, көндезләр. Кайчак ун минут, кайчак биш минут, кайчак бер сәгать, кайчак күбрәк. Нәкъ аэропортка барам. Инде автобус биш сәгать белән. Бер сәгатьтән күбрәк тә булды менә. Ә килеп җитәм инде аннары бер 200-300 метр җәяү барырга. Мавел бик яхшы. Аэропорт турында автобус җиргә кичүне. Сәгать ул беренче китте. Мин монда барам. Шундый рекламалар белән каршы алды аэропорт. Алматинский аэропорт. Әу Исаия дигән. Шундый хәл. Бик кат иттереп тавыш чыгарып самолет чыгып китте.